Ondike Muma ni dhako mondo luor chwore to chwore mondo time nade mondo obule chwore mondo ere mano ndike Muma dhako mondo luor chwore to chwore mondo ere chwore mondo ere
Kowedok dichwo kitera ka nitie weche ariyo, kidhako bende luor nitie weche ariyo mang'eny. Luor ka en niya, ng'ama dhako samoro inyalo kawo lweti ni tim ang'o? Imulo go dhako.
Imulo ng'ama dhako. Inyalo kawo lweti mondo itim ang'o? Imule ba. Shami mule mona kwa mutima ke.
Ono wino muli.
Mano koro wawuoyo kuom wach mar koro mondo dhako luor dichwa. To dhako sechego biro kawo lweti to timo nade? In ma wuoyo kodi. Eh, Bi winja. awinji ba.
Waywak ahinya.
Aling kidogo.
Gima timore en niya, Awinji ba.
niwinjo gima notimore ka sama koro ng'acha Kendo gino lit na seriously baba na. nodhi ogo minot ma mare siwaya Odhi ogo saa sawa. bang' kang'o ma notimore Dhako tuone lolo. dhako tuone lolo dhako tuone ojur Dhako tuo ne Iwinjo?
Nikodemo Asonga.
Iwinjo?
Eh. Omulo mama ne mokwongo. Omulo mama ne mokwongo. Oba lwete kando.
Oba lwete kando. Ochako temo.
Obodo temo kendo. Oba lwete kando.
Mar adek. Watin kora goyi. Ing'ano wang' dhako nyise ni winjo. Kik imule nikech korona. Apenji. Ochako tero lwete. Mar ang'wen, Tero lwete piny. nopod nowacho niya, "Wang'we- ng'at na lot ni
Yudo ka dhako orwako jeans. wuod alot otamore. Dhako orwako jeans mama.
An koro wawacho kama, wacho ni mondo
Ondiki. ndike muma Kik utuonoru.
kik utuonoru mano kwa Nie muma mar gine, mano muma manyien. Ondik ni kik utuon dendu, kik utuon dendu.
Chiemo mar ringruok, miuru chiemo mar ringruok.
Ondiki. To ndik kata ni mar Kaisari, miuru Kaisari. Miuru Kaisari. To mar wuora, kaweuru mie wuora. Koro gima lit nambano. Eh. Dichwo ywak pa. Dichwo ywak ma gocho wuok. Odhi oko dhako. Odhi oko e.
Bodwoke kocha.
Ogoye modwoke kocha. Nikech tundu matin. Nikech tundu kelo wach. Odewre gi korona. Pod wan waywaka ywaka.
Ni kuyie. Kata kamano.
Un joma chwo. un bende kik utimru ni koro wiu tek samoro ng'ano pache onge pache osewuok in aina koni dong' iringre koro kokwayo mbasa kotami
kotami kotami eh. baka gichung baba Bwaga gi chung' ndalo biro. Ndalo biro min mibiro sande baba. In mibiro chiemo, in mibiro winyo maber. In mibiro penjo nyaka ni be chiemo chan odong' achaka cham kendo. Mm. In mibiro winyo maber e ngima mabiro, ngima manyien. Mane kaka baba no. Koro wakete uru kuma nang'wono. Wato koro wasemodho ywak. Wang'eyo maber ni joma timo timbe maricho owinjowa. To kitimo maber. To pinyni bende kitimo maber timo ne ni wuon. Piny onego bed ni kethore. Samoro ema nomiyo ng'ano notimo kamano. Piny onego bed ni kethore. Mano miyo ng'ano notimo kamano mondo kata kopo ni piny kethore to yude kosetimo ang'o?
Osegine ne osenang'o gimoro. odonjo koyieng' odonjo e polo koyieng' odonjo e polo ka dhok lichinda ber mano notimore marach koro wasewuoyo gi joma mine bende ni kik gibed joma giridi kik ubed joma giridi don't be greedy for your in your for, in in your capacity knowledge. no let me talk to them in kisungu this is this go this goes straight to to the to the ladies and the women out there if you are husband or you are chick uh, boy chick boy boy child ask you for nyangrao lolo lolo for lolo don't uh, suppose yourself in a manner that can supergate